Сәлам дуслар, бүген безнең 30-нчы чыгарылыш. Яңаштан. Кайна Казан, кайна Казан, кайна Казан, кайна кайна Казан. Сәлам дуслар, бүген безнең Казан кайный тапшыруының подкастының 33-нче чыгарылышы. Яңадан 33, яңадан 3 тә 3. Һәм безнең бүген кыска, ләкин ике мөһим хәбәр бар. Хәбәр, тема. Әйе, хәбәр дә ул, тема да ул. Күңелле дә ул, күңелсез дә ул. Һәм ә, берсе ә, вроде бы яхшы хәбәр кебек, икенчесе ә, дөньяны биләп алган. Беренчесеннән башлыйбыз, ул ә, ачылу периоды безнең. Ә, бөтен әйберләр дә ачылды шәһәрдә. Ә, җәйге верандалар. Һәм ач кешеләр. Әйе, бөтен ә, Кеше дә урамга чыкты. Йөриләр масса, массовый рәвештә. Как будто бы бер нәрсә дә булмады кебек. Һәм мин сөйләшкән һәрбер икенче кеше әйтеп барды миңа, имештер, әй, нинди инде коронавирус, ул юк, ул юк бит. Мин кичә концерт алдында утырам, менә сөйләшәм музыкантлар белән, әйтәләр, бу фарс, кайчан бу фарс бетәчәк? Мин әйтәм, нинди фарс? Ну, менә бу әйбер. Һәм алар әйтәләр, без ничә ябылмадык, клубтар, мәсәлән, ябылмады ди. Тырышып тын гына эшләдек үзебез өчен. Төнге клубмы? Үзебез өчен дим инде. Рестораннар шулай ук теге үзебезнең клиентура бар. Керттек кешеләрне инде, ничек инде кертмәскә, сыйлар бит инде. Алып баручылар итеп алып бардык инде, ничек инде кешегә каршы әйтәсең, сыйлар бит инде алып барырга. Алып бардык. Ә нәрсә алып баралар? Ну, шыпырт кына инде бер чаралар, мәсәлән, туган көннәр анда, туйлар. То есть, димәк, хәзер ачык рәвештә инде, шуңа күрә, минемчә, монда бер проблема, без әле теге Психологик яктан әле бу пандемияне узмадык, ә безгә инде менә сезгә бүләк, барысы да әйбәт, рәхәт дип инде бирәләр. Ә без ну, теге, сез бит аңлыйсыз барысын да, сез без сакланып йөрерсез. Ә кеше инде ничә, ике ай утырып өйдә, әйтә, юк, юк, юк, без это кире, все, әйдәгез, кире кайтабыз, җәй бит инде хәзер. Дөресен генә әйткәндә, мине соңгы атнада әз генә курку алды, чөнки бер кеше дә сакланмый башлады. Димәк, шундый хәбәр чыкты, имештер, урамда ул бик авыр, авыруны таратырга. Ләкин, мәсәлән, минем арада гына берничә дустым гаиләсе белән авырып чыкты. Алар җиңел рәвештә булса да, бер атнаманда шундый хәлсезлек белән, кемнәндер температурасы булып, шулай уздырып җибәрделәр. Һәм минемчә Э, артык тиз менә ул барлыкка килде инде шундый э, шик, артык тиз шикләүләрне бөтенесен дә алдылар теге шикләүләр керткәндә мин уйлаган идем ничек инде шулай өйдә утырырга кирәк смс җибәрергә кирәк тиз керттеләр дә тиз алдылар нәрсә әй ну мине бу бик каты шикләндерә чөнки ничектер логикага туры килми кебек э, чөнки карадымы син шундый резонансный теге тнвдагы тапшыру Ну аны аңлап була ул. Без менә бу ДНБны карасаң, ну гомумән мондый әйберне, монда мантыйкны алып аңлап була, бу теге сәламәтлекне буенча түгел, сәламәтлек темасына бәйле түгел, мәсәлән, менә без кешегә чикләр бирдек, карыйбыз ничек, алар боларны сизә, үти, үти, үти, үтәмиме, ярар. Хәзер без аны салдык, алдык алар чикләрне, хәзер кешене сөйләшәчәк. Монда, мәсәлән, ТНВны, әйеме, ТНВны мин яхшы аңлыйм, Яхшы, мәсәлән, Мәскәү безгә бер әйбер әйтә, ә без, киресенчә, менә без кешегә күрсәтәбез инде, карагыз әле нинди хәлләр бездә бар. Без, әлбәттә, каршы чыга алмыйбыз Мәскәүдән ары, яме, ләкин менә без шундый ишарә ясыйбыз сезгә. Ә, син әйтмәкче буласың, Мәскәүдән килгән чикләүләрне салырга вакыт инде. Ә безнекеләр күрсәтәләр, безнең әле хәл барыбер дип авыр. Сакланыгыз. Ну, әйе, чөнки алар бит әйтмәде, юк, юк, инде бездә хәлләр начар дип, ничек инде бездә бит 40 кеше генә һәркөнне авырый. Әйе, без дә алда гел булырга тиеш. Ләкин дә ничектер әйтергә кирәк кешегә, сез уйламагыз бит, чынлап та кыш 40 дип инде. Мин уйладым, ТНВда махсус аны чыгарганнар, кешеләрне әзрәк куркытырга. Ләкин менә мин соңгы ике-өч атнаны Чилек күлдә бик еш булган кеше буларак әйтә алам. Анда кешеләрнең, белмим, йөздән бере генә маска белән нәрсәдер сатып алырга килә. Перчатка кия, калган кешеләр э, бердә сакланмый, балалар бергә уйный. Миллион бала һәм көне төне паркта кеше. Ай, мен узган теге җиңү, җиңү бәйрәме түгел инде ул. Җиңү бәйрәме? Юк, юк, егерме дүрт, ә егерме дүрттә инде мин барган идем Лаешка, теге Лаеш пляжы, пляжына, анда чылбырым тулы пляж, бөтен кеше. Ә син нәрсә дип бардың? Ну, карарга кызык бит инде икенчесе. Юк, мин анда пляжга бармадым инде, мин карадым да, мин сразу кеше булмаган җиргә тайдым анда. Бар анда урыннар, ләкин теге. Ну, кеше коена. Кеше коена, ну, кызык ничек нәрсәң кеше үзен теге хис итә дим. Чөнки миңа, мәсәлән, теге Петербургтагы булган хәлләр бик теге, ну, куркытты чөнки анда мәсәлән бар теге парк трехсотлетие исемле бер урын зур бер парк инде ул ул вообще анда анда хәтта теге комы күренми анда кешедән ары ә кеше күп булганда әйме а шул вакытта әйтәләр петербург хәстәсендә анда ул вакытта бер алты йөз урын гына калды дип инде Менә хәзер менә тагын бер 3 көн тулачак дип инде. И шеф вакыты. Я, вот э, без нигә бу гомумән теманы күтәрдек? Гомумән без шулай бераз э, тышкы яктан шул Европача хәзер яши башладык инде. Мин син үзең әйтәсең, менә хәзер син ширек күлдә утырасың, димәк. Һәм бөтен кеше ял итә хәзер. Пикниклар. Әйе, парклар ниһаять менә кешене җәлеп итә башлады, чынлап та, әйеме? Бөтен су ярлары кеше белән тулы, анда менә интеге Европадагы ул әйбер инде хәзер кеше урамда утырып өстәл өстәл янында Әйе. утыра да чәй эчеп утыра. Рис Җәйге кофе. террасалар Әйе. бер ун тапкыр артты. Без белек әйтә бит, ничек инде бездә Европада кебек утырмыйлар теге. Хәтта төр- төркиләр, мәсәлән, алар утыралар гөләем аны көннәр буе анда эшләмичә бәлки. А, мәсәлән, Парижларда, Лондонда кеше, мәсәлән, иң теге ияләшкән инде менә урамда гына якны вакыт уздырып. Менә хәзер безнең дә барыбызда э, кемнең урыны табылды анда, өстәлне куйды да, менә бездә эшләргә кирәк дип инде, әйме. Ләкин аңламыйча алар берсе дә инде теге элеккеге финансларга кайтмады әйме алар әйтәләр ну әлбәттә нидер чыгу юлы булган инде ләкин ну иә исән калыр өчен әй һәм мәсәлән безгә бик таныш берничә инде э, ресторан ябылды мәсәлән мин кеше укыган камора ябылды әйе без камора ябылган әйе без анда узган елны бит э, мин фатирның фатирын уздырган идек һәм алар әйттеләр менә без ул пиццаны теге на вынос сата алмадык чөнки ул безнең рецептурасы шундый аны теге менә әзер генә рәвештә тапшырырга кирәк кешегә то есть прям биштән миштән инде без аны кайдыр бер сәгать буе йолып тора алмыйбыз дип инде һәм яптылар һәм бер утыз процент шулай ябылачак һәм шуңа гына дуслар кем әле үзенең яраткан ресторанына әле бармады ләкин заказ бирмәде бәлки аның соңгы көннәре буладыр кара э, сизелми утыз процент дип сизелми белмим менә аны санарга кирәк э, Менә бу ачылуда нәрсә җитмәде, минемчә. Урамнарда хәзер бит менә парад узды. Димәк, парадтан соң ниндидер кагыйдә булырга тиеш урам чаралары өчен. Чөнки президент белән дә очрашканнар иде бит ниндидер блогерлар. Анда Вероника Кузнецова әйткән иде, менә концертлар безгә җитми. Хәзер бит соңгы этап нинди калды? Э, музейлар ачылды, кибетләр ачылды. Китапханәләр ачылды. Ә? Китапханәләр ачылды, әйе. Э, кстати, китап йортына бер ел була икән, беренче июльдә. Яздылар әле безнең миңа. Һәм э, калды сәүдә үзәкләре, сәүдә үзәкләре Казанда, башка җирдә ачылды бугаймы, һәм концертлар. Ә концертлар театрлар. Димәк, бу ике әйбер кинотеатрлар. Әле белмиләр залда ничек кешене утыртырга. Ләкин менә мин паркларга карыйм да, анда жәлим шуның хәтле күп кеше, аудитория. Һәм анда шундый җанлы музыка булса, ул чараларда, минемчә, әйбәт булыр иде. Әгәр дә бөтен чикләүләр алынган икән, ник артист кешене, җырчы кешеләрне поддержка кирәкмимени? Алар бит инде күпме утыра эшсез, ике-өч ай. Алар берни эшләми. Кайберләре эшли, эшли анда, мин инстаграмда күргәнем бар. Ә ничек эшлиләр? Кайбер корпоративлар инде уйный хәзер. Мәсәлән. Ну, бер корпоратив аена бер корпоратив ул аша таланмый кеше. Белмим анда, ну кеше әйтә, менә мин бу бер белән шөгыльләндем, хәзер ул миңа э, акча китерми. Ну, башка эш тап. Белмим, нәрсә анда. Не проблема булсын. Ну, алай дип ну, кризис бар инде ул, ләкин ну, исә әйдәгез э, кешене чыгарыйк, э, кеше утырсын, шаклашып бербез. Син бит концерт нәрсә өчен киләсең концертка? Теге, ну, күп кеше музыка өчен бармый бит анда. Музыкаларда бишенче урында гына анда. Кому шул кеше, менә мин теге, мисал, хардкор концертына, анда мошка кереп, тирләп, бетеп, сикереп, анда бөтен, ну, эмоцияләр бирер өчен. Әйме, әгәр бу консерватория булмаса, бәлки консерваторияне ачып буладыр анда, бер биш кешене көтәргә. Юк, ник аңламадым синең фикерне. А монда ничек? Нәрсә, урамда кеше килә, карый, Ну вот урамда алар ничек керәләр, ничек утыралар, алар ничек чыгалар башта анда, ну. Менә хәзер Тишелек күлдә ничек утыралар, таралып. Ну анда ул бит ул, беләсеңме нәрсә, мин бөтен менә бу чикләрне нәрсә карыйм, алар әйтә, без менә сез теләгәнчә эшләдек, ә вирусны ничектер, ну, көйләп булмый ул. Кешедән без масканы кидек, ләкин син масканы кисәң дә, бардын син, бардын син белмим кемне бер пенсионерны җирләүгә бардым да, аннары вот Чаллыда ничек кеше сөйли бит. Ковидный похорон дип атала хәзер. Шундый төшенчә. Һәм все бетте. Бәлки булды, яки булмады. Шулай, әйе, бәлки шикләр куеп буладыр, ләкин минемчә кеше бит, ну, Күп кеше бармы андый әйбергә? Кеше мәсәлән, ну, кеше әйтә, мәсәлән, театрларга билет сата башларбыз без, ә шулай урак кеше барырмы анда? Шул кадәрме? Барачак инде, Рәдиф, күренә бит. Кафеларда уйлаган идек, кеше белән тулмас. А, мәсәлән, мин күргән идем, май аенда кайбер театрлар алар билетлар кассаны ачкан иде. Игълан бирмичә генә. Карарбыз дип. Кеше әйтә, аксатмый алмыйлар билетлар. Мхм. Ну, кеше, мәсәлән, ну, театр сөючеләр инде булырга тиеш, алар бит миңа һәр көнне карарга тиеш, кайчан, кайчан. Хәзер минем шик э, калмады, чөнки ачканнан соң кеше шул кадәр ыргылды теге э, төрле якка, төрле кафеларга тутырдылар, минемчә шулай ук э, театр һәм концертларны да тутырачаклар. Ну, карабыз. Ярый. Димәк, мин монда музыкантларны ягында булып чыктым. Юк, мисля, мин кушча үткәргә, катнашкан идем онлайн концертта, теге, теге, яшьләр көне. көнендә хәтта менә концертны уздырганда да син анда фактор риска чөнки анда сез кич ну нидер бер бүлмәдә ничәмә кеше анда йөри бер хал белән сылап йөри онлайн булдымы и онлайн була ләкин ну как будто бы вот типа сез кешене саклар өчен дип ясала бит инде ләкин анда ничә кеше катнаша ала бердә хәрби онлайн концерт анда тагын да күбрәк сакланырга кирәк бит инде Ләкин менә шул ук музыкантлар әйтә, Без миңа ышанмыйм. Һәм син дә шулай уйла башлыйсың инде. Бәлки, чынлап та, ул кадәр күп сокланырга кирәкме ди бит инде. Кайвакытта уйлый башлыйсың инде, әйеме? Ләкин менә бу психологик әйбер. Бәлки, менә вакыт узгач, бер, белмим, октябрьдә, белмим, анда кышка таба, син инде бөтенләй ияләшеп бетерсең, син бит куркып йөрисең, белмисең бит инде. Все, бетте инде, ну, бар, бар дип. Кеше үлә, әйе. Кеше авырый дип инде, ну, чик төбе ияләштек. Бәлки, менә бу психологик чикне узгач, Концертларны да ирк, ну, иркенрәк рәвештә үткәрергә булачак була, була дип. Кара әле, ә, яшьләр көнендә концертны ничә кеше карады? Ой, мин карам бер 100, мин бер 130 мең булдым анда. Ну, ВКны счетта булмый инде. ВК Дөрес- ничә булды? Ну, вот мин кергәндем ик- көндез, анда бер 150 150 мең иде. Но алар озак бардылар. Менә алар 3-тә башлаганнар иде концертны. Ул, э, гадәттәге Волга-Волга төркеме үткәрә торган фестиваль иде. Алар аны гадәт. Булды, булды, все. Әй, алар әнә башта үзләре үткәрә иде, аннары алар Минмол белән дуслашып инде. Аны теге э, яшьләр көненә багышлап үткәрә башлар. Узган елны алар үткәрделәр аны теге э, Ричпортта, елга портында. Һәм бу елы алар ниндидер бер время молодых дип аталган, мин берәү аңламадым, нәрсә ул без икән, чөнки мин аңламыйча моны бик тиз оештырдылар. Бу әйбер турында хәбәр бер миңа бер э, икенче көнме килгән инде, вторник көнне. Ә менә артистлар кирәк дип инде. Күренә. Эш көндә бөтенесен инде. Бен җыйдылар инде, ә малар гомумән шундый, ну, геройлар инде төс әйткәндә, чөнки 3-тән 1-11-гә кадәр. Һәм шуны әйтергә кирәк, безнең медитация яшәм, тайминг буенча барды. Аларның бер сәгатькә самарды нәтиҗәдә. Юк, мин теге саннарны чагыштырмакчы идем. Мәсәлән, без ясаганда бит э, Анда реклама бирергә тиеш, беләсеңме? Без бит реклама биргән идек. Ә бу менә мин мәсәлән, бу сылтамасын шул көнне генә сорап таптым. Аны теге беркем дә әйтмәде, менә кирилис. Ләкин мин күрм, менә мин комментарийны укыдым, кеше бик шатланды гомумән. Теге, ну, бик концерт. Һәм минем өчен мәсәлән бу, менә мин музыкантларны алам, мин аны уйныйм. Бер өченче җырда мин әйтәм, их, их мачан, вот бүтән инде концертта уйнаган юк. Шул кадәр сагындыра бу әйбер. Кеше булмаса да якында, ләкин син теге бирелеп уйныйсың анда. Әйме, ничектер менә рәхәт килә инде. Әлбәттә, аннары авыр Бераз теге авырыйсың кебек инде түгел, бөтен энергияңне биргәч, белмим, офисе килә анда, су эчәсе килә, чөнки бернинди кире энергия кайтмый. Кешеләр дә булмагач. Әйе, кешеләр дә булмагач, инде бер биш анда чана теге звукорежиссер абый алкышлап утырмас монда гел. Вот. Ләкин ничектер менә белмим. Ну, шул бөтен әйтәм, менә болай бер бөтен э, психологиядә, чөнки фестивальләр, менә бөтен фестивальләр әле Европада алар Үз теге юлга күчерделәр. Күпчелеге хәтта алар хәтта уже бөтен солдат утыры яши башлады. Ну, битләрне күпләп саталар инде. Чөнки анда Икенче елга. Әйе. Ну, ярар, шундый э, теләктә калабыз, бу ачылу э, яңадан ябылуга китермәсен. Казанны кайнатучыларга кайнар сәлам. Әлеге темага сез сорагач, мин дә үземнең фикеремне белдереп карыйм. Татар э, чараларына, татар эстрадасына, ивент индустриясенә пандемия нинди тәэсир ясады һәм ясый. Бу очракта аерым бер тел яки милләт э, өлкәләренә генә дип э, аермас идем мин, чөнки әлеге вазгыять, әлеге ситуация бар дөньяда бар җиһанда. Шуңа күрә менә шушы э, өлкәләр теләсә кайсы илнеке, милләтнеке, вәкилнеке бер тирәдәрәк. Нинди хәлдә соң менә шушы индустрияләр җавапны бик кыска гына җайлы гына әйтеп була аңлаешсыз хәлдә бу пандемиянең әле ахыры күренми чикләүләрнең теге тулы 100% алып ташлануы әле күзәтелми әле хәтта икенче дулкын турында да сүз йөри менә шушы сүзләр менә шушы ситуация Әлбәттә инде тотрыклы бер хәлгә килеп, тулы көченә эшләп китергә комачаулый әлеге өлкә вәкилләренә. Безнең Татарстанда гына карасак та, банкетларга килсәк, банкет ивент индустрияга төгәл банкет залларының кайчан ачылып эшли башлаячагы тулы көченә билгесез. Әллә булса бу датаны әйткән кеше юк. Һәм шунлыктан бу өлкәдә ә, исән калыр өчен дип әйтик инде, ә, нинди дә булса чара күрергә мәҗбүрләр ә, банкет ә, заллары хуҗалары, ресторан хуҗалары кемдер Законнан качып, законны бозып дип әйтик инде, качып эшли. Андый банкет заллары бар. Ә кемдер законны үтәргә тырышып, шушы закон мөмкинлек биргәнчә эшли. Шул вариантларны әйтик, әйеме? Минем туйларны, банкетларны верандларда уздырган очракларны ишеткәнем булды. Ләкин шулай ук ниндидер бер мәгънәсезлек килеп чыга. Менә әле күптән түгел бер банкет турында ишеттем мин. 150 кеше кергән, 150 кешелек банкет оештырганнар верандада. Бер яктан верандада оештырырга ярый дигән э, сүз э, закон дип әйтик инде. Мондый мөмкинлек бирә, ә икенче яктан 150 кешене кечкенә генә верандага кертеп оештыру, бәйрәм оештыру бу бу мәгънәсезлек. Шуңа күрә әллә әлеге көнгә кадәр бу индустрия ничек трансформацияләнә, ничек үзгәрә, билгесез. Бәлки алдагы фаразларга килгәндә, әле монда кешенең, бәйрәм уздыручының, гомумән халыкның да финанс мөмкинлекләрен исәптә тотырга кирәк бит. Әле банкет залларының ничек эшләве, ничек нинди мөмкинлекләр бирүе турында гына сүз йөртеп булмый. Гомумән, массакүләм мәгълүмат чаралары, массакүләм чараларга сугынырга мөмкин. Һәм бу күзәтелә дә финанс яктан да, кәефи ягыннан да. Шуңа күрә әлеге индустриядә менә зур ураганнан соң, давылдан соң урманнар үз рәтенә килгән кебек, табигый рәвештә үз урынына азмы күпме кайтачак ләкин әле бу гарантия ә, бирми бернинди гарантия бирми менә бу индустрияләр моңа кадәр нинди көч белән эшләсә шундый көч белән эшләячәгенә барыбер ә, дөнья кризисы барыбер менә бу мин әйткән әйтеп узган кеше кәефе ә, үз эзен калдырачак һәм ә, берникадәр барыбер кимиячәк әлеге чараларның саны да һәм шушы индустриядә эшләгән кешеләр кешеләр пропорциясе дә әлбәттә ки күпләре мәҗбүр булачак үзләренең профессиональ сыйфатларын кулланып аңа охшаш башка индустриягә күчергә я исә я исә гомумән икенче өлкәдә үзен сынарга. Масса күләм чаралар турында, мин күбрәк хәзер монда банкетлар турында сөйләгәнмен дәйем. Масса күләм чараларга килгәндә шул ук хәл күзәтелер дип уйлыйм инде мин. Акырынап, акырынап кына хәленә кайтыр. Менә шушы чараларның узуы, бәлки саны, шулай да санга караганда мин бераз пессимистик фаразда. Шулай дип нәтиҗә ясасак, безнең алдагы фаразлар бик үк оптимистик түгел. Ләкин дөньяның тиз үзгәрүчәнлеген исәпкә алсак, без хәтта алдагы ярты ел, бер елда да ситуациянең нинди якка үзгәрүен төгәл әйтә алмыйбыз. Хәтта бу өлкәдә озак еллар профессиональ хезмәт иткән кешеләр дә бу фаразны төгәл әйтеп бирә алмаячак. Вакыт күрсәтер диясе генә кала. Бүгенге кадәр өстән-өстән генә биргән фикерләр. Ләкин алда якты көннәр киләчәгенә зур өмет ышаныч бар. Әгәр дә милләт мәсьәләсенә килеп кушылсак, нәкъ тә безнең үсеш, милләтнең үсеше, берникадәр шушы чараларга да килеп тоташа, аларның популярлыгына, аларның санына никадәр күп һәм сыйфатлы итеп без үзебезнең миллилегебезне күрсәтәбез, шуның кадәр кычкырабыз дип әйтик әле бу очракта, шуның кадәр безгә яхшы. Кайна казан, кайна казан, кайна казан, кайна кайна казан. Һәм безнең икенче тема ул күптән бара торган әйбер, ник дә без ул бер күтәрмәдек, әй менә сетясын паркларда кеше җыела, Америка Кушма Штатларында кешеләр урамда җыела, әйме, һәм анда Black Lives Matter дигән хэштег белән шундый акция бара инде, әйме, ул афроамериканец Нарның теге хәле турында инде. Татарча ничек була ул Black Lives Matter? Ой, теге Black Lives Matter русча була ул Каждая черная жизнь важна мы получается. Һәрбер кара тәнле кешенең язмышы да мөһим. Мөһим анда чөнки халыкта әйтәләр, юк, һәрбер кешенең мөһим. Ләкин бу дип аны әйтсәң, бу инде расизм булачак, чөнки монда әйтәбез кара тәнле кешенең хәле начаррак. Монда типа Билгеләп булмый, без бу турында әйтәбез. Нәрсәдән башланды ул? Анда Джордж Флойд исемле бер Кошмар штатын гражданины инде, әйме, ул ничектер анда нәрсәдер кибеттән кибеттә сатып алган инде бер әйберләр анда теге ялган купюра дип уйлаганнар иде полиция полицияны тотты һәм аның нәтиҗәдә үлде Мин аңлавымча, анын теге муенына аягы белән баскан полицейский, тезе белән басып, тезе баскан, буды, буды Болай кычкыра иде, I can breathe, I can breathe. Вот, I can breathe дип әйткәч, син сулый аласың дип, нәтиҗәдә үлде инде, әйме? Ә аннары беленде, бу кешеләр берсе-берсе белән таныш булган икән. Хәтта, әйме? Һәм, ну, аннары теге, ну, ничек инде ул, бу бит әйберләр гел кабатлана. Әйме, берничә ел, ну, шундый зур рәвештә инде ниндер бер э, штатта бер полицейский менә шул афроамериканецны үтерә. Ну, чөнки ул мисал афроамерикан. Бездә кебек инде менә моны дөресен бу турыда сөйләшкәндә безне күчергә кирәк безнең якларга инде. Без әйтәбез мисал, менә Кеше әйтә, менә таҗиклар мәсәлән, яме, шик туа безнең, алар безнең өчен чит кешеләр. Кара халык. Кара халык. Дигән сүз бар. Әйе, теге, алар безнең эш урыннарын алар, дип инде, ну, күп нәрсә инде теге. Һәм, гомумән, болай бер турыда сөйләшкәндә, Америкада, әйе, бу зур гауга күтәрелде, кеше урамга чыга, анда, әйеме, алар үзгәрешләр таләп итәләр, анда үзгәрешләр барлыкка килә, әйеме. Америкада гына түгел, әйтергә кирәк, Америкадан башка илләргә дә. Әйе. Европа илләренә дә күчте. Анда музыкантлар, анда акча бирәләр төрле оешмаларга, анда төрле флешмоблар уза инде. Әмма һәм монда нәрсә кызыксындыра инде менә Россиядәге реакция. Беренчедән, анда бөтен күп кешелек игътибар итә, менә анда вандализм бара инде теге кеше инде витринага яу, менә алар нәрсә белән шөгыльләнәләр. Аңлашыла инде, бу теге бик аз кеше андый әйбер белән шөгыльләнә. Кайвакытта бөтен сугышчылар, мародерлар бар, әйеме? Ләкин сулышның теге җисеме бордюрлыкта түгел. Әм икенче әйбер, менә мин бер ике ат, ике көн элек укыган идем, бездә бар шундый бер әйбер, без Африка теге халкын совет күзлегеннән карыйбыз. Бездә бит элек Африка булган иң зур дус, Кытай кебек. Африка илләре бар иде. Әйе, ә без аларга социализм төзердек, ярдәм иттек. Һәм менә бу теге көлкеле аларга караш, Шул әйбердән күчте инде хәзерге вакытта. То есть без африкаларны шулай кабул итәбез хәлиткә заманда. Менә без аларга шундый теге кеше энем кебек инде. Без аларга ярдәм итәбез инде. Без хәтта аңлабыз, мәсәлән, хәзерге алыкта Африка бик төрле, ул шундый континент. Анда бик бай бар дәүләтләр, Бездә- Ачык, демократик бездә- илләр бар. Бездән дә бәлки баерак кайвактан да нефть таптылар. Күп илләрдә имя бар бик, бик бар бик ярлы, бар теге гражданлык сугышы булган Бар, бар, илләр. бар, анда бик кызу төрле була, әйберләр. иә. Һәм, э, Континент. менә шул төп әйбер, ә без инде бер теге җитмешенче, бишенче елларда булган кебек, Менә бер шундый бер зур бер континент. Артта калган халыклар, анда стереотиплар һәм фалян фалян, һәм әлбәттә ничек инде нинди ярны проблемалар булсын афроамериканецларның дип инде. Вот, шул. Белмим, синең караш ни? Миңа, мин аны сизмим, дөресен генә әйткәндә, кара тәнлеләргә карата бездә. Ә, ләкин гел аптырый идем, безнең бит э, бер-ике ел элек э, кара тәнле студентны үтерделәр анда, бер-ике егет. Тоже ниндидер китаплар укып анда, ниндидер, ну, башлары киткән инде. Һәм э, Минемчә, без, бездә аларның урынын чынлап та э, Урта Азия халыклары, э, Кавказ арты халыклары алган. Чөнки азербайҗаннарга, ниләргә, хәтта бездә татарларда менә лексиконда кайбер апалар анда хәтта әйтәләр теге, әй, кара халык, типа, алдалый, нитә, фәлән дигән шундый ниндидер э, бытовой шовинизм дип әйтимме инде. аны. Андый проявлениелар бар. Э, Ләкин ул андый зур проблема түгел Америкада кебек. Чөнки Америкада ул халыклар бит кол булган. Ә бездә Советлар Союзы вакытында алар союзный республика булган. Бу бөтенләй башкачарак мөнәсәбәт ул халыкка карата. Ә анда менә ул коллык, Ак Америка, одноэтажная Америка, хәзер Трамп килү, фәләннәр, ул бик процесслар ничектер нитте, обнажились дип әйтелми инде. Менә мексиканнарга карата, шуннан, анда бит кара халык ул бит афроамериканец кына түгел. Шайтанда каралар бар, утраулардан килгән, якын тирәдәге илләрдән килгән кара тәнле кешеләр бар. Ләкин менә системаның үзенең карашы, имештер, менә бу халыкта җинаятьчеләр күбрәк, анда әгәр дә кара тәнле кеше анда чаба икән, Димәк, нәрсәдер урлап чаба. Шундый стереотипик караш чынлап та бар. Димәк, расизм аларда чынлап та бар. Аны тагын бер әйбер кирәк, кирәк, күпчелек, күп проценты аларның мөселманнар. Кара тәнле кешеләр. Әйе, анда, ну, чөнки алар инде тик үзен өчен яңа идентичность сизләп, бер, белмим, мин ялгышаммы тарихта, ләкин бу әйберне, ну, калыкта өйрәнгән идем, теге, мәсәлән, теге, бар шундый төшенчә, ислам хип-хобы.

Шундый бик теге бик каты мөселманнар инде. Хәтта безгә бик якын булмаган алар анда муха инде теге намазны да укымыйлар, теге рамаданны кабул вот Аллага ышанырга кирәк һәм шуның белән теге. Ләкин киен, ләкин махсус рәвештә киенәләр һәм фәлән фәлән әйберләр. Чөнки мин әйтәм, алар бик төрле. Һәм мине болай бер нәрсә кызыксынды, гомумән менә бу бездә булмаган инде теге реакция, яме. То есть кешендә кеше үлде, һәм һәм теге ут кебек кабынды да, монда алар бит чынлап та теге социал дистансинг пандемия барысын да утыралар өйләрдә, ә монда әйбер булды да шыпырт кына, яме һәм кеше чыга анда, һәм төрле кешеләр, төрле кешеләр чыга дөрес әйткәндә, мин мәсәлән ну теге музыкантлар да күрсәтеп торам инде минем э, теге минем яраткан музыкантларым, алар менә язалар инде, менә менә эшләргә кирәк, әйме Миңа нәрсә теге шатландырды анда Пол Маккартни язган инде бер әйбер. Менә без гомер буе аларның музыкасыннан өйрәнеп акча эшләдек дип инде. Ничек инде без аларга ну тип ярдәм сузып кузмыйк инде. Алар алар булмасалар без без кая булыр идек хәзерге рәвештә дип инде. Һәм мин мондый инде параллель үткәрә идем. Мәсәлән, бездә кайчан менә бу элеккеге социалистик дәүләт республикалар безгә шундый ярдәм бирәчәкләр дип инде. Чөнки без дә бит хәзер инде эзлибез ниндидер теге үсеш юлларын инде. Мин мәсәлән хәзер үз карадым шул Төньяк Африкадагы музыканы тыңлап йөрим, әйеме, чөнки алар мусульман халыклары, аларда мәсәлән ритм бар. Миңа ритм татар музыкасына җитми. Яисә мин мәсәлән Ирак, Афганстан теге мәдәниятен өйрәнәм. Һәм мин әйтәм, әгәр дә мәсәлән безнең таҗиклар эштән соң клубларга барып, анда үзләре музыкасын куя башласалар, әйеме? Безгә бик каты тәэсир итәр иде. Без тәэсир итәр һәм музыка үзгәрер иде, чөнки мәсәлән без таксида йөрибез бит, анда бит кеше һәрбер үз музыкасын тыңлый, әйеме? Һәм син колакта колак сала башлыйсың. Нәрсә анда алар нинди битлар кулланалар? Бар бит мәсәлән Маниш анда. Әйе. Берләй берләр, ну бик мәсәлән, мин мәсәлән сиңа җибәргәйнем теге Фарди исемле Мәскәү Азербайджаны, анда шундый теге гангстер рэп теге әйбер. Анда һәм анда шундый бер кызык әйбер бар, ул теге кешеләрне милләтләргә бүлми. Это черные, окей, мы черные. Барыбыз да, әйеме? Азербайҗаннар да, грузиннар да, әйеме? Һәм без күп, без бөтен җирдә бар дип инде шундый берәбер. Һәм ничектер беренче бер яктан ул миңа якын булмады, икенчектер ничектер менә мин, ну, димәк феномен шундый бар. Әйеме? Ничектер менә бу әйберләр һәм интеграция үсә бара, димәк. Рәдиф, бездә кемнең lives matter? Хәзерге вакытта. Россиядә. Татарларны. Ну, син татар буларак әйтәсең. Ну, әлбәттә, мин үзем өчен Ә, болай. Син уйлыйсың шундый ә, ә, ни, бездә шундый кимсетелгән ә, ничектер система рәвешенә Мин кимсетелгән стере- халык дип. Мин гомумән э, бу бөтен фил- фәлсәфә ягыннан карасам, мин бу әйберне стереотиплар каршы көрәш дип карыйм. Һәм ничек тә булса да татарларга карата йөзләгән стереотип бар. Һәм синең белән, ну, кеше белән аралашканда, син гел шуны теге, бераз мсынып торырга тиеш инде. Ну, у вас там то-то, то-то, дип, мин әйтәм. Ну, ничек инде ул? Ну, ул сиңа каты прям тияме, синең тормышыңны каты кысамы, ничектер? Юк, бу стереотиплар читтә генә түгел, читтә генә түгел, ну, үзеңдә генә, мәсәлән, ну, кеше әйтә, мәсәлән, менә бу, мәсәлән, татар минәйте, бу татар минәйте түгел, бу, мәсәлән, татар кешесе, бу татар кешесе түгел. Бездә болай бер хас, бу хас түгел. Бу шулай ук теге. Һәр карала синнән күрә инде. Афроамериканец социаль. Нам ваш проблема. Без барыбыз да рэп тыңлыйбыз. Юк бит инде алар шулай шешмиләр бит инде. Алга бит әйтмиләр. Юк, кара, Америкада тагын нинди проблема бар э, социаль яктан. Э, бу стереотип кына түгел, чөнки э, алар күп очракта әле дә гетто кебек яшиләр. Аларның районнарына инвестиция килми, аларнын яхшы мәктәпләргә керә алмыйлар укырга, ниндидер махсус программалар уйлап табырга кирәк аларга. Һәм шундый социальный программа. Аңлыйсызмы, татарларда юк бит шундый, менә сез татарлар яшәгез әле менә трущобаларда. Ну кара, юк. Сезнең урын анда Дергушкада. Ну мәсәлән, кеше әгәр дә укырга тели икән, ул хәзерге дә вакытта татар, рус теленә күбрәк игътибар биреп, рус телен дә өйрәнергә тиеш һәм ул рус мәдәниятен ну университетларга кереп аны өйрәнергә тиеш һәм аннары белмим анда инглиз телендә или рус телендә монографияләр яисә кандидатский язып өйрәнергә тиеш интеграция безнең көчле чөнки без гомумән күптән инде империянең бер өлеше әйме һәм безнең бөтен тарихыбыз шул империя аша мәсәлән без узган подкастта сөйләшкән идек Хаҗи Ахмәтов белән нимә алып Нияз белән. Нияз абый белән һәм әйтте менә без теге без империянең площадьы түгел без бер сай э, без ул ничек генә бутарга Үзебез империя. үзебез үзебез бөтен үзебез турыдан туры теге кемдер аркылы үсәргә тиеш түгел теге бу шытып әйме һәм менә монда мин бөтен теге күп проблемалар күрәм әйе аңлашыла мәсәлән нигә афроамерика теге кешеләре мәсәлән шулай яшиләр әйе чөнки аларга мөмкинлек бирмиләр Әмма алар гражданнар булса да, элеккеге коллар һәм гражданнар, әйе, һәм менә бу теге күп милләтле дәүләттә чынлап та, анда һәр кеше әйтә, мин итальян кеше, ләкин мин, ну, мин Америка, ләкин шул ук итальян кешесе. Миңа беркем дә аны мәхрүм итми ул әйбердән. Ә бездә киресенчә, безгә хәзер әйтәләр төрле әйберләр инде. Ну, менә бар шундый фикер, мөселманнар Россиядә, алар шундый тоже. Аларның Lives Matter и ул фикерне язып чыккан и мәкалә буларак журналист Диләрә Рахимова. Без аның белән аның фикерен сорап алырбыз. Мин сүзне ерактанрак башлыйсым килә һәм дә 2011 елга әйләнеп кайтып, Хәтерлисездер, шул елның башыннан Гарәп язы дип аталган бик зур күтәрелеш, хәрәкәт барлыкка килгән иде. Ул да ислам дөньясының бик зур өлешләрен яулап алды. Каядыр уңышка иреште, каядыр уңышка ирешмәде. Ләкин бик яхшы хәтерлим мин шул вакытларда сәясәтчеләрнең, политологларның әйткән сүзләре. Шушы ислам дөньясының бер-берсенә теләктәшлеге нигезендә менә бу күтәрелешләр, хәрәкәтләр Урта Азия илләренә дә килеп җитергә мөмкин. Һәм шуның нигезендә безнең илебездә Россиядә мигрант буларак яшәүче мөселман нарга да таралырга һәм Россиядә дә моның шаукымнары булырга мөмкин дигән сүзләр йөри иде. Һәм бу юлы Америкада Black Lives Matter хәрәкәте күтәрелеп киткәннән соң, шундый ук сорау туды, безнең җирлектә бу хәрәкәт теләктәшлек таба аламы, фикердәшләр таба аламы? Берничә атна күзәтүләр нәтиҗәсендә, нәтиҗәсендә без күрәбез, бу Black Lives Matter хәрәкәте безнең җирлектә ничек, ничектер салкынча кабул ителде һәм битараф дип әйтергә дә мөмкин. Моның сәбәпләре турында уйлаганда, әлбәттә, иң беренче чиратта шундый фикер килә башка. Хәзерге пандемия вакытында халыкның уенда сәясәт белән шөгыльләнү түгел, халыкның кайгысы тамак туклыгы һәм дә үзенең якыннарының иминлеге. Шулай ук бик зур сәбәп дип уйлыйм мин, бездә теләктәшлек тудырмый һәм Россия мөселманнары әлеге хәрәкәтне үзләренә якын үзләренең мәнфәгатьләрен чагылдыручы диеп кабул итми. Мөселман мәнфәгатьләрен яклау темасы бездә бөтенләй актуаль түгел диеп әйтеп булмый, әлбәттә. Киресенчә, бездә мөселманнар үзләренең сәяси димәс идем, ләкин иҗтимагый һәм дини күп кенә хокукларның кысырыкланган булуларын сизәләр. Һәм шул ук вакытта хәзер күрәбез, бу турыда кычкырып, авыз тутырып әйтергә теләүчеләр дә күбәя бара. Ләкин шулай да безнең җирлектә менә шушы мәнфәгатьләрне яклау, хокукларны киңәйтү темасы күбесенчә башка төрле формага терелеп бирелә. Әгәр дә Black Lives Matter кебек һәм хокукларны яклау хәрәкәтләрендә Аларның фәлсәфәсе төбендә бик гади фикер ята бит инде. Һәр кеше дә кеше. Һәрбер кеше үзенең милләтенә, диненә, тәненең төсенә карамастан, бер-берсенә бертигез. Менә шушы фәлсәфә безнең җирлектә башка төрле формага төрелеп бирелә, гадәттә, ул да булса, милләтара татулык, халыклар дуслыгы. Менә шундый риторика белән бездә ул алга сөрелә. Шуңа күрә, дип уйлыйм мин, Россиядагы мөселманнар карыйлар Black Lives Matter га, ләкин аңламыйлар.